lak tur hi la tam khawp mai awk tha thin khawp mai kan hmuh lai ang hian tlep thla tuar mai. Vawiin chu tlawng lamah sangha man turin chhuak thla dawn a khua tangin tlawng lam kan pan mek a. Chawng hi neih loh khup atangin kilometer thum zet zet a hla a ni a, tunah hian kan kal mek a ni, kalkawng hi chhuk khawp mai a, tawlhchuk pawh a hlauhawm a kawng a nal tawp si a, zirtirtute'n kan video te min lo en sak zel ula, tawnga len thlang kan zar lai tin kan sangha man. ang ang te pawh kan inhmuh tir theih turah nga ila ka hmaah khuan lehkhan ka zar pui tur te ka kal bawk a ni neih khuan sangha man tumin vawiin chu kan ram chhuak dawn a ni. tunah hian len khang zahna hmanrua a tlawhna tur vel hnang in a dawn mek e tunah hian tlawng kan hnaih tawh a map a kan hmuh ang hian tlawng kawng zat ve vel chu kan kal tawh a ni kan khua tangin len khang lung tlawn ve na tur te pawh a ni ang mau hnang kan la mek a ni. Tlawngphai kan thleng thla chiah a, kan hma ah sawn Pu Hmuaka Lai Tlawngphai ram neitu hian thlam tha tak mai a sa a, Pu Hmuaka thlam ah kan lut phei dawn a ni, kan piah lawk ah sawn tlawng chu awm tawh a, ri pawh kan hre pha tawh a, tlawng tui luang ri tunah hian Pu Hmuaka thlam ah-- kan chawl lut zuai anga hei riak te pawh an lo awm a len thang te pawh an lo zar ve a nih hi keini pawh hian len thang an zar anga tih chuan vawi chu sangha manin lui lamah an khawsa dawn a ni hlam ah kan lut ang lut dawn a ni. ee khai hi ee khai eng nge sangha in man a law ee in hlawh thleng e dawng lama sangha man thian te an lo awm a helai hian.

tlawng chu kan thleng tha ta a hei tunlai tak hian tui a tlem a tunah hian saphai li chhak ah kan awm mek a hei tlawng kam ah hian kan hmuh ang hian balu hi tha em em mai a heng balu tlawng ram lei lung hausak na hi lak chhuah chak awm hle mai tlawng ah hian kawngpui a tlang lo vang hian-- Heng kan balu tha te kan la phur chhuak thei lo a, kawngpui min laih tlang sak thei sawrkar te hi awm ila a ram haw lei lung hausak na hi nei lo khualte hian an tel nasa dawn a ni tih hi lang chiang khawp mai a, heng lai balu hi chu baga balu kan tih ang mai khan hei a tha a han khawih pawh hian. Tiang chu nia leilung hausakna hi lakchhuah tur tam tak a awm a. Na hi saphai li kha a ni a, tun hma chuan heng lai te lipui cham thla put mai tui hi khutah kan hmuh tawp chin. Thleng khuan li in a kal thla a, mar chu hei khuarel chhiatna ti mai la tui lian khan a sawp nasa khawp mai a lai tlawng bikin saphai li hi. Tunah chuan hei a hma a lipui ni thin kha. Lei char ah kan kal a i lung nen a mak khawp mai helai hi tiang em em mai a an ti danglam thei hi tui hi chu kan sir a hi tlem chu lawm a a hma te chuan helai li hi tuna kan awm na ka kal thlak na te hi chu lipui thuk deuh in pum hmang lo chuan kal tlang thei ni lo a. Lai zawng zawng hi chim thla vek thin kha a ni a tunah chuan khawmual ah chang zeuh a hei ke in kan tlang thla thei ta vek mai a lehlamah chuan tlawngkal chu ti nuam khawp mai a chutih rualin nungcha sangha te tan chuan enge an chenna lipui thuk tak zau tak ni thin kha awm ta lo a tichuan-- tui lian in a lo sawi danglam nasa khawp mai lai saphaili bik hi tlawng hi la kal lo em a la hre lo te pawh kan awm thei a neih loh khua lampang hi neih loh khaw ram khaw chhak lampang hi a ni a. chuan tlawng hian khawthlang lam buarpui leh kawlhawk kan khaw thenawm te nen tlawng lui hian min dai dan a chutiang chu ni a tin hei tlawngah hian-- mimal ram nei te pawh an awm a neih loh khua te pawh tlawng ram hi la hlu dawn chauh niin a hriat a keini chuan kan hre thui lutuk lo a chutih rual in rel kawng lo kal mek chung chang ah pawh hian beisei na te an nei a then chuan tin lai tlawng ram a mimal ram nei te pawh hi lei dil in rawn bia te pawh an awm. ta sup sup niin kan hria chutiang chuan Laitlawng ram hi neilo khua mipui te pawh hian la chhawr dawn chauh niin hriat a, chin kan sawi ang khan balu leh heng lung te hi tha em em a, heng te hi la chhuak thei turin kawngpui tha tak mai min sial tlang sak thei, sawrkar te hi nei ila kan duh khawp mai, hmasa ber tur nihlim hma hian zar dawn mek e kan len khang zar hmasak ber tur a ni a tunah hian len khang hmasa ber tur zar phei dawn mek a. lehkhang zar dan te la hre lo kan awm tak in lo en ni loh uluk deuh in lehkhang hrui hi he lam vau kam ah hian pakhat kha a thlung a chuan sawmi. lehlamah sawn a hrui sawh pakhatin alo pawt bawk a saw sawh vau kamah sawn thlung bet ve leng a awlsam dan ber in zar dawn a tunah hi chuan lungin an delh bet tawp ang a. lengthang pawh khaw li thu kai rawh hi chuan a hmawr ah hian lung phuar ve ngai a nang hmang in tawn be thin a mar chi tunah hi chuan helai kan sangha man na tur hi lui thuk a ni lo a kan hmuh ang sawn ngal thleng khup thleng vel a ni mai a lung in kan del bet tawp dawn a ni. Sawn Lengkhang saw pawt phei zel a lui vang lam vau kam thlengin a tlin phei dawn a helai lui a sangha vai vak vai vak awm te kha chu helai Lengkhang an rawn thlen hi chuan an kal thlang thei tawh dawn lo a an lo awk tawh mai dawn a chu chu Lengkhang zar dan chu a ni a. tui hian a len thla ve thin a hei tui luanna lam thlang lamah hian chu chu lungin del bet zeuh zeuh ang a chuan helai kan len kham zar lai chu kan zo tawh dawn a ni len kham pahnih na tur in zar leh dawn chiah a a delh na tur lung zam khawm leh dawn a. hmeichhe lung a vang khawp mai a lo thek thek a. nuam khawp mai vawiin che. lai chi thuk deuh a lui zat ve vel ah in zar dawn a khi lam chak lam khi chu thuk avang in in zar thleng dawi thei dawn lo a ni a le.

sawn pum hmang sawn kar phei anga ni sawn eng thlang sawn pe phei anga. Sawmi vau kamah sawn va thlung phei dawn a ni.

Number sam thum panga zar dawn mek e.

tunah hian kan leng khang pang lian kan fian chu zar zo dawn ta. len khang hnu hnung ber tur lailipuiah hian kan thlak leh dawn a tunah sawn pum hmangin mau pum hmangin zar dawn ah a dung zar in kan thlak dawn a helai hi chuan a thlang chiah ah hian vang tan in pakhat kan pawt phei tawh bawk a. Hi mi chak lam mi khian hung anga bulah khian pum atang hian uk thla ve thung dawn a ni ni thuk a zar hi chu buai thlak khawp mai. Kal chhah zel a chuan pum hmang sawn len khang kha nuk thla zel dawn ni helai li hi hna hrah an awm bawk si. Pawh hram kan duh sia, ka hrah beiseiin Riley thuk tak maiah hian len thlang kan zar leh dawn a ni. Tin, hei tlawng hi neih loh branch uaime te hian hauh takin an humhalh a, sawrkar ina dan phal loh. dynamo kan tih te tur hmanga hrai te tin bawm vawm thlengin eitur branch yma te hian tlawng lui humhalhna kawngah hian hmanla mek a te chu viewers te nei loh khua ni lo khaw then awm te pawhin a lo awm thei a chungah chuan nei loh branch yma te hma lakna kha i lo hriat sak turin kan inchah duh bawk a. lui dung humhalh chung changa hian remna dan hauh em em mai a chu chu kalpui mek anih vangin tunah pawh hian branch te hian dynamo hmanga sangha man tu te pawisa chawi tir in tin an dynamo te pawh a man sak mek zel a ni a hetiang chuan a chawi hi a tam si a. thil vawikhat kan tih sualin pawisa tam tak min chhiat bakah kan hlawh thin avangin sangha man tute pawn dan phal loh hmanga man lovin sorkar pawhina phal ngei heng len khang kan tih te len den hmang te a tawng sangha te min man sak hram hram turin kan inchah duh bawk a. tunah sawn inzar mek zela pum atangin haw la ngaia thuk si a saw lai saw len khang khi number sawmhnih leh number sawmhnih panga kan zar tel bawk a. chu chu lui hnar lamah kan thlak zo deuh vek tawh a tunah hian lui mawng lam ah hian number lian zawk number sawm thum pangai kan thlak leh a tuna kan thlak tak phei hi chu number sawmli a ni a a hrah awk an tum avangin. Mahse an thlak zo chiah a, a dik nge a dik lo en leh dawn a, duhthusam te nih chuan tuna len khan kan zar lai chu kan zo leh tawh dawn a. chaw kan ei kham hnuin meipui a chep thluah mai a lui dungah chuan khuala vawt angreng a. tui kan dai nasa bawk sia meipui hi kan inai lum anga dar ruk velah kan len khang te kan en dawn a ni zan dar ruk a ri ta a tunah hian len khang en turin chhuak chho dawn chiah a ni. len thang kan en mek a awk tha thin khawp mai kan hmuh lai ang hian tlep thla tuar mai a helai pawh a dangah pawh awk tha a an hlawhtling dawn khawp mai. in kan thleng chiah a kan sangha man te kha tlawngah kan la hman lo a kan len khang te kan khawm tawp a in lamah hian chhungte ho nen te hian sangha te an han la ho leh a. Hlimawm khawp mai Pathian zarah kan hlawhtling ang reng khawp mai a hei len khang hi en ila sangha hlir mai hi a awm chuk mai sangha kan awk tha khawp mai. a lak hi buai thlak avangin chhungkua beih rual loh chuan a lak chhung hi rei em em mai a eng nila hei len khangah hian sangha hlir mai hi a var tuar mai a kan beisei phak bak te pawh tih ila kan sawi sual lo ang thianmal sawmna kan dawng alawm awm hle mai. he lamah hian laksa chawhtawlh a kan dah khawm a lak tur hi la tam khawp mai. kan sangha man chu kan thian zo tawh a kan la zo tawh a vai hian kzli zz a ni e tam khawp mai ti zawng kha vawinia kan hun hman dan chu ni e kan channel te tha kan tih zawng nih chuan milo subscribe ve leh turin kan insawm a. like comment leh share te i lo pek chak ve leh turin kan insawm bawk a ni.